Э, сөйләгез әле шуның хакында. Беренче адымнан башлык дип әйтәсез. Беренче адымның бер ике битен ачсагыз, анда сөйләрлек әйберләр күп Бүтенче аңлашыламы? Бу безнең серия. Бергәләп укыйбыз дигән серия. Әти-әниләр белән балалар укыр өчен, 0 алып 7 яшькә кадәрге балалар өчен. Менә бу сез Тотып тотып тора торганы аның беренче адым, нольдән өч яшькә хәтлек балалар өчен. Бу димәк мәктәпкәчә чорырга каралган инде. Мәктәпкәчә чорырга каралган.
Мондый хрестоматияләрне безнең бик күптән сорыйлар иде. Рәсемсез хрестоматия чыгарасыз, аны бала белән укырга кызык түгел, рәсемләп, матур итеп, бизәкләп чыгарыгыз әле дип. Менә шул сорауларны истә тотып, шушындый китап эшләдек. Монда өч яшькә кадәр икенче китап безнең беренче рәхмәт дип атала. Ул булачак өч һәм биш яшьлек балалар өчен һәм биш һәм җиде яшьлек балалар өчен беренче көн дип аталачак. Менә шундый өч китап булачак. Монсы беренче карлыгач. Уеннар да бар монда, Чәбәкәй әйтәбез кебек уеннар. Уеннар да бар, балалар фольклорыннан үрнәкләр дә бар. Һәм менә иң беренче ачтырган битемдә QR-код бар. Ул QR-код буенча кереп, Без Сәидә Мөхәммәтҗанова башкаруында нәкъ шушы китап өчен яздырылган Бишек җырын ишетәбез. Афәрин! Бу яшь әниләргә, яшь әтиләргә бүләк тә булачак әле. Бүләк түгел инде, аны кеше сатып ала бит. Аларга ярдәмче булачак. Башка китапларны кайсына тукталасыз? чыгасы Хәзер килә. монысы өч яшькә кадәр булды. Әйе, монда безнең Аннары? менә беренче Ага. рәттә ята торган китаплар, балалар өчен Ага. китаплар бөтенесе дә. Балалар фольклоры Нәкый Исәнбәтнең, ул артык сүз сөйләп тору кирәк тә түгелдер аның өчен. Бу китап безнең 1984 нче елда басылып чыккан балалар фольклорын яңадан чыгару. Монда балалар фольклорының бөтен төрләре дә бар. Балалар фольклорына нәрсә җыелган инде бу әле китапта? Бу китапта уеннары, йолалары, әйтемнәре, мәкальләр барысы да, әйеме? Бөтенесе дә, табышмаклар да бар анда. Бала тугачтын аның бала туып үсеп барган чагында нәрсәләр белән очраша, монда бөтенесе дә бар. Һәм тәрбиячеләр, укытучылар өчен бик файдалы урыны аның балалар фольклоры турында Нәкый Исәнбәтнең фәнни мәкаләсе булуы да. Менә бу китап безнең

Яшүсмерләр өчен повестьләр өч китап булып басылып чыкты. Монда безнең икенче урын алган китапны алып килдем, яңа чыккан булганга күрә. Алмаз Гыймадиевның Киләчәктән килгән малай. Беренче һәм өченче урын алганнары Диндаров белән Лилия Гыйбадуллинаның басылып чыкканы инде. Ә бу яңа әсәрләр икенче китап дигәнендә шушы конкурста җиңгән повестьләр урын алды. Монда Марат Кәбиров, Наилә Харисова. Барысы да, димәк? Өчесе. Өч урын. Һәм Хәбир Ибраһимның повестьлары. Ә уртада менә нәзек кенә шундый. Менә бу нәзек кенә китап ул безгә дә, сезгә дә бик кирәк була торган әйбер. Үзебезнең эшебездә сүзнең ертыгын ямыйм дип, Ринат Сәфәров ул безнең Тел һәм әдәбият институтының лексикология бүлегенең җитәкчесе. Ул безнең көндәлек тормышта, массакүләм мәгълүмат чараларында, газета-журналларда, телевидениедә, радиода очрый торган хаталарны тикшергән. Үзебезгә алып калыйк әле алайса моны. Мондый китаплар күп түгел.
Җәмигъ дип әйтергәме, җамигъ дип әйтергәме, дөресрәк итеп ничек итеп язырга? Кош ясыйм дип күз чыгармас өчен инде бу. Әйе, менә монда шундый еш очрый торган хаталар һәм аларның дөрес вариантлары бирелә. Әйе, әйе.
Аһа. Бик, бик файдалы, бик кирәкле китап. Әлбәттә, укытучыларга да, гади кешеләргә дә файдалы булырга мөмкин, мәктәптә укучы балалары булган әти-әниләргә дә файдалы булырга мөмкин. Менә бит. Ләкин иң кирәге аның Мисалы бар. Эпиграфы да бар. Дөрес яза белеп тумыйлар, дөрес язарга өйрәнәләр. Фәләнстан белән төгәнстан. Менә аерасыңмы? Кызык менә э, Айсылу апа барыбер бөтен китапны да иге алып бетереп булмый бит инде. Шулай да сезнең киңәшләрегез китап киштәсендә нинди китаплар һичшиксез булырга тиеш кебек?
Безнең маркетинг бүлегенә караганда, һичшиксез булырга, һичшиксез булырга тиешле китаплар алар бик сорау зур булган китаплар инде. Безнең бик әйбәт бара Тукай, Абдулла Алиш, балалар өчен чыга торган китаплар. Мин үзем әйтер идем, Иң беренче чиратта кечкенә балалары булган әти-әниләрнең балалар өчен матур китаплар булырга тиеш. Без шулай иттереп балаларны укырга күнектерәбез. Һәм аннары соң, әлбәттә, һичшиксез булырга тиеш безнең үзебезнең халкыбызның тарихын өйрәтә торган китаплар, үзебезнең милләтебез белән таныштыра торган китаплар. Чөнки менә бүген мәктәпләрдә Татарстан тарихына да, туган телгә дә Вакыт бик әз бирелгән чагында без мәгълүматны каян да булса алырга тиеш. Һәм менә мин, һичшиксез, шундый китаплар булырга тиеш дип саныйм. Һәм, әлбәттә, үзебезнең классикларыбыз.